Минем каным кайный, каным хәтерли чөнки моны. Бәйрәм белән дип кычкырадыр. Менә шушы кечкенә генә Гиберчәк авылыннан чыгуы белән без бик бәхетле. бүген тырналар төшкән җирдә дигән әсәрне игътибар үзәгенә алуыбыз өчен бер ике сәбәп бар. Икенчесе аның мәсәлән минем минем иң яраткан әсәрем шушыдыр әтинең мирасыннан. Ләкин аннан да мөһимрәк сәбәп әтине Күптәннән инде, күп еллар татар тормышының, татар халкының энциклопедиясен язган язучы буларак беләләр һәм галим буларак. Минемчә, менә шул энциклопедик рәвештә татар хаятын, татар тормышын, тарихын күрсәткән әсәрләр арасында беренче чиратта шушы Торналар төшкән җирдә повесте торачак һәм Бәхилләшү. Нидән ки, чөнки монда әдәби образлар гына түгел, монда тормыштан алынган, чыннан да яшәгән кешеләр, авылдашлар, танышлар һәм башкалар, һәм шуларның тормышы. Бу әсәрне укыганда хисләр дөньясына да чумасың. Аның хәтле йомшак, яратып, җылы итеп, хисле итеп язган әсәрләр күп микән ул татар әдәбиятында? Торналар төшкән җирдәне укыганда, менә мин Казан, Казанда үскән бала, кеше. Югыйсә Ул хәтле авыл кызы да түгел, ләкин нидән мин җылап укыйм моны? Менә нидән мин, минем ниндидер борынгы геннарым уяна моны укыганда. Минем каным кайный, каным хәтерли чөнки моны. Әтинең әсәрендә шул бар. Татарның. Кан хәтере бар. Шушы Тырналар төшкән җирдә дигән автобиографик повестьның бик күп геройлары минем күз алдындагы кешеләр һәм мин аларны белүем белән Һәм аларны укыган вакытта, аларны тануым белән үземне ниндидер бик зур бер әдәбиятка кагылышлы кеше итеп хис итәм. Менә монда данлыклы безнең тракторист, э, ул Кәшфи абыйның өлешчә портативы да безнең Мөхәммәд Нур абый үзенең хатыны белән. Һәм улланнары тагын ул Кәшфи абый э, образына Тагын безнең авылның бик булдыклы Харис абый дигән тракторист бар ие. Мөхәммәт абый аның белән аралашырга бик яратадыр ие. Хәтта заманында Харис абый безнең мунчаны Тылангыр авылыннан калай калайга утыртып, әзер мунча алып кайткан ие. Ул бөтен авыл өчен бер данлыклы, бер кызык хәл булган иде. Аннары бу бу повестьта тагын Садрый абый. образы миңа бик хәтерләтте Садри абыйны. Садри абый тау шуганда балаларның кечкенә вакытында бик ташбаш малай бозлы бияләе белән балаларның яшьтәге малайларның борыннарын канатып уып шулай иттереп җылатып тилмертеп яшәтә торган малай ул Үскәч, Мәскәүдә әллә полковник, әллә майор дәрәҗәсенә җитеп, авылга кайтканда, ул менә Низами абзыйларга кайтадыр и, Низами абзый ул чатта, аның нигезендә хәзер безнең күренекле артистыбыз Ирек Баһмановның кызы Садрый абый шул йортка кайтадыр и, һәм кайткан саен ул безгә килмичә калмыйдыр и, бик мәһабәт кеше булып Мәскәүдә яшидер и ул. Һәм күршедә Нургали абый бар иде, менә ул инде бик. бик әдәпле сөйләшә торган, ул бер бәйрәмдә дә, әгәр урамда очрашсак, бәйрәм белән дип кычкырадыр, и, Нургали абый, ни ди бәйрәм соң ул, дип сорыйдыр. Менә бит ничек инде, бәйрәм бит бүген, дип, менә шундый һәрбер нәрсәне хәтерендә тота торган бик кызык кешеләр, и, колорит шәхесләр булды Мөхәммәт абыйның бу повестена кергән гөберчәк кешеләр һәм матур кешеләр. Эчке яктан матур, тыштан матур карап торышка шундый. Үзе әйтмешли, дастуен кешеләр. Менә авылга килеп керә торган җиде юл чатының берничәсе монда. Менә Казаклар юлы, менә төп юл. Бу Курса райизына китә торган хәзер, Арчага китә торган, Казанга, кешене хәзер зур юлга чыгара торган шушы юл, төп юл шушы. Менә бусы урман ягыннан килеп керә торган юл бар. Тагын әле менә без урамның, авылның теге ягына чыгарбыз, анда менә тупы юлы, әнә күренеп тора ул, әнә тегеннән урман буе, тупы юлы. Аннары менә Масра юлы. Элек ирләр сугышка менә шушы юлдан чыгып киткәннәр, шушы Масра юлыннан. Сугыш заманында, сугышка кадәр дә шушы төп юл булган, Гөберчәктән чыгып китү һәм кайтып керү юлы. Станциягә теге яктан булган булса, менә мин башта күрсәттем, Масра юлы шушы Әһәмияте буенча бер дә булган юллардан ким түгелләр. Сугышка шушы юлдан озатканнар. Гөберчәк авылының тарихын Мөхәммәт ага Мәһедиев үзенең Торналар төшкән җирдә дигән әсәренә тулаем дип әйтерлек э, тасвирлап калдырган. Ул безнең киләчәк өчен мирас булып санала. Авылыбызның һәрбер йортында яшәүче кешеләр, авылдашларыбыз аның әсәрләрендә гәүдәләндерелгән. Ул аларны эшлекле кыяфәтләрендә, эш гамәлләрен дә, килеш-килбәтләрен, гореф-гадәтләрен дә чагылдырган. Мөхәммәт ага менә шушы кечкенә генә Гөберчәк авылыннан чыгуы белән без бик бәхетле, кешеләр. Ул безне иң беренчеләрдән булып менә шул әсәре белән э, куандырса, мәңгеләштерсә, икенчедән ул безнең авыл кешеләрен юллы иткән кеше. Кем генә, кемгә генә сорау бирсәгез дә, Мөхәммәд Мәһдиевны сез беләсезме дип әйтсәләр, иң беренче аңа рәхмәт укыячаклар. Чөнки Районны үзәгеннән еракка, урман буена урнашкан Гөберчәк авылын ул юллы иткән шәхес. Әтинең язу процессына килсәк, ул күп язучылар кебек күп тапкыр язып, яңадан чистага күчереп, алай итеп маташмый иде. Әти язганда, яза иде. Шул беренче язганы аның гадәттә китапка да керә иде. Әйе. Үзе дә әйтә иде, мин чистага яңадан төзәтеп, бик сирәк кенә кош теле кебек, ул гадәттә кулдан, әлбәттә кулдан яза иде һәм бер ягы кулланылган кәгазьдә яза иде. Ягъни чиста ак кәгазьгә язмый иде, ул аның принципиаль установкасы, яза алмыйм, ди иде, миңа шул кулланган. Ул, күрәсең, менә мин соңыннан уйладым, энергетикалы ниндидер бер кәгазьләр кулланган. Ул да, ул аның кәгазьләре иде. Ниндидер мәкаләнең машинописе иде, үзенең нидер язган запискасы, нәрсәме. Һәрвакытта да әйләндерсәң, аның артында ниндидер үзенең тексты булыр иде. берәр әсәр яза икән, ул чорда инде без һәр көнне кич, кичке аш вакытында, җыелышкан вакытыбызда, барыбыз да, дүртебез дә, безгә махсус укыла иде ул бүлек. Ул, мәсәлән, язды бер-ике көн, безгә ул бүлек укыла, һәм без аның беренче тыңлаучылары без була идек. экспертный группа буларак утыра идек ягъни ниндидер бер шикле я аңлашылмаган җир булса я да нәрсә булса без күрә идек я да ул кабул итми иде безнең әйткәнне шуңа күрә безнең кичке ашлар менә гомер буе иң кызыклы Иң шәп вакытларыбыз, бәхетле вакытларыбыз ул иде. Әти язганда, аның кабинетына керү ясак, рөхсәт юк иде. Якын киләсе түгел. Бик нервничать, нервничать та иде, телефоннан сөйләшүчеләр булса. Ул вакытта әле шәһәр телефоны чылтыраталар да бик озак вакытын алсалар яратмый иде. Чөнки әдәби иҗади процесстан чыгу ул күңелсез әйбер, без аны һәрберебез дә беләбез. Ул процесска азмы күпме баш тыккан кешеләрбез. Менә шуңа күрә безгә рөхсәт юк. Телевизорны акыртмыйбыз, әкрен йөрибез. Үз вакыты килгәч, үзе чыгып, кәгазьләр тотып чыга икән, димәк, хәзер бездә театр башлана. Әти безгә укый. Мин Мәһдиев кызы, Бәширов оныгы идем.